Wolkom werom by de podcast Wrakselje mei it wurd en mei de wrâld. We komme oan 'e ein fan 'e twadde seary, dy giet oer Jezus set de saak op 'e kop. No ja, fansels kinne we ek sizze God set de saak op 'e kop. Hy draait de rôlen om. Oer hokker groepen fan minsken giet dat? Wat boppe is, komt ûnder en wat ûnder is, dat komt nei boppe. Marije song der al oer, Maria, de mem fan Jezus. Fedde Schurer hat der in gedicht oer skreaun, Marije sjongt. En yn 'e middelste twa koepletten, dat wol ik mei jim lêzen, dan hat sy it dêr ek oer. Grutten en machtigen yn it lân, hearskers mei hurde en wrede hân, binne troch him, ús Hear en Freon, út har paleizen dreaun. Mar de ienfâldigen, earm en bleat, hat er ferhege yn eare en steat. Hy hat har slavernij ûntbûn en har de frijheid jûn. Sa is 't mar krekt. Der binne nijkommers dy komme it earst en der bin foarliken en dy komme it lêst. Sa hat de Heare it besluten en sa hat Jezus it ek dien en sein. No wa binne dit? Hokker minsken giet it oer? No dat ha we al sjoen yn de foarige episoades. It giet oer de joadske lieders en de wetsgelearden. Want dy seagen tige del op 'e sûnders en de tolgarders en dat soart minsken. Mar fan dat soart minsken kamen der in hoop nei Jezus ta. Dy woenen graach nei Him lústerje en in protte fan harren woe ek graach in nij libben mei Jezus begjinne. En Jezus stie der wiid foar iepen, en hy seit, Foar eltsenien dy't ferlern wie, mar fûn wurdt, wurdt der feestfierd yn 'e himel. No, dit makke de lieders en de wetsgelearden tige poer. Se koenen it eins net ha, en se wienen lulk op dizze learaar, dizze rabby, Jezus. Dat Jezus fertelde harren de gelikenis dy't wy besprutsen hawwe en fine yn Lukas fyftjin. En dêryn liet er sjen dat de jongere soan ferlern wie, mar dat er fûn waard, en dat er weromkaam by syn heit en wer yn eare hersteld wurde. mar de âldere broer, en dat binne dy wetsgelearden, dy woene der neat fan ha. Dy wiene der tige lulk op en dy woene net nei de heit lústerje en sa sluten se harsels bûten it feest, dat wol sizze, bûten it keninkryk fan God. Hjir en dêr yn de evangeeljes en ek letter yn Jezus syn wurk op 'e ierde hat er it ek tapast op oare groepen, want doe sei er, Der binne in hiel soad bern fan Abraham dy't net nei my lústerje wolle en harren sa bûtenslute fan it keninkryk fan God. En it sil sa wêze, dat der in mannichte fan net-Joaden wol hearre wolle nei it evangeelje, nei it bliede nijs fan Jezus Kristus, en dy't wol talitten wurde yn it keninkryk fan God. Sa sjogge we dat Jezus nei de Samaritaanse frou giet dy't by de put siet. En we sjogge ek dat der Grykse mannen graach mei Jezus prate wolle en dit makket Jezus tige bliid. En yn it skriftgedeelte fan hjoed sille we sjen dat Jezus foar in pear dagen yn elk gefal nei it noarden giet, nei Fenysje,

En as wy sjogge dat der hiele kloften fan Joaden einst wol nei Jezus komme wol foar genezingen en om brea en fisk, de measten wolle net nei Him lústerje en Him net sjen as de Messias. Mar fan bûtenôf binne der minsken dy't roppich binne, ja honger hawwe nei de wierheid en dy komme nei Jezus ta en dy wurde holpen. We wolle hjirút lêze earst fan Lukas, it Evangeelje neffens Lukas, it trettjinde haadstik, en dêrnei geane wy nei Matteus fyftjin. Lukas trettjin en ik begjin mei fers fjouwerentweintich. Doch alle war om troch de smelle doar te kommen, want dit sis ik jimme, In bulte sulle besykje om dêr troch te kommen, mar it sul har net slagje. As de hear fan it hûs ien kear oerein kommen is en de doar op slot dien hat, en jimme begjinne dan bûten op 'e doar te klopjen en te roppen, Myn hear, lit ús der yn! en hy seit, Ik wit net wêr't jimme wei komme, dan sulle jimme begjinne te roppen, Wy hawwe mei jo iten en dronken, en by ús yn 'e strjitte hawwe jo stien te learen. Mar nochris sil er sizze, Ik wit net wêr't jimme wei komme. Fuort, út myn eagen, jimme dogeneaten allegearre! Der sil wat ôfgûld en op 'e tosken knarst wurde, as jimme sjogge dat Abraham, Izaäk, Jakob en alle profeten yn Gods ryk binne en jimme bûtenkeard. Ja, se solle komme fan east en west, noard en súd en oanskikke by de feesttafel yn Gods ryk. Sjoch, der binne neikommers dy't earst en foarliken dy't lêst wêze sille. En dan geane we nei Matteüs fyftjin en ik begjin by fers ienentweintich. Dêrwei gong Jezus nei de krite fan Tirus en Sidon ta. Der kaam in Kanaänityske frou dy't yn dy kontreien wenne samar op him ta rinnen en rôp, Haw meilijen mei my, Hear, Soan fan David, myn dochter wurdt slim troch de duvel pleage. Hy gong der lykwols net op yn. De learlingen kamen derby en fregen him, Stjoer har dochs fuort, se ropt ús mar achternei! Doe joech er antwurd, Ik bin inkeld útstjoerd foar de ferlerne skiep fan it folk fan Israel. Mar hja gong foar him op 'e knibbels lizzen En sei, Hear, help my dochs! Hy antwurde, It is net goed, en nim de bern it brea ôf en smyt it foar de hûntsjes. Sy sei, Sa is it, Hear, mar de hûntsjes ite dochs ek fan de krommels dy't by de baas fan 'e tafel ôfrûgelje. Doe antwurde Jezus, Frou, wat is jo fertrouwen grut! Lit it wêze sa't jo it graach wolle. En de frou har dochter wie fan dy tiid ôf wer better. Lit ús dit lêste ferhaal besjen, wêr giet it oer? En earst moatte we dan sjen wat de kontekst is. Wat barde der krekt foar, sa't Matteüs it beskreaun hat? En dan sjogge wy dat Jezus bekritiseard wurdt troch de skriftgelearden. Want dy sizze, Wêrom is it sa dat jo learlingen harren hannen net waskje foar it iten? En Jezus sei tsjin harren, Jim binne hielendal mis. Jimme lette altiten op 'e bûtenkant, mar jimme lette net op wat fan binnen is. Ja, fansels, der wienen regels yn it Alde Testamint wêr't je harren oan hâlde moasten om sjen te litten dat skjinne hannen en in skjin lichem in symboal wie foar it libben apart fan de sûnde en sa hielendal tawijd te wêzen oan de hillige God, dy't harren Lieder en Kening wie.

omdat se sels sa goed wienen yn it lêzen en bestudearjen fan de Wet fan God. En Jezus sei jimme eigen regeltsjes en tradysjes, dy binne wichtiger foar jim as wêr't it eins om giet foar God. En jimme binne fol fan grutskens en jimme begripe of sjogge net wêr it eins om giet. En dan yn it earste fers fan it stuk dat wy lêzen hawwe sjogge dat Jezus fuortgiet. Hy giet nei it noarden ta, út it lân fan Israel, en hy giet nei de Kanaänityske minsken dêr, de Fenityske minsken, yn wat wy hjoed-de-dei Libanon neame, wêr de stêden Tyrus en Sidon wienen. En as Jezus dêr komt mei syn disipels yn it lân fan 'e net-Joaden, dan komt dêr dy Kanaänityske frou achter him oan en achter de disipelen. En sy skreauwt it út, Jezus, Soan fan David, help my! It liket derop dat de disipelen tige harren nocht hienen oan dizze frou dy't efter harren oankaam. want dit wie in sûnder, dit wie in Kanaänityske. En wat betsjut dat? No, as wy Genesis kenne, dan witte we dat Kanaän ferflokt wie troch God fanwege syn sûndige libben, syn seksuele sûnde en harren godstsjinst fan seks wie in ôfgriis yn it each fan de Heare. en hie harren ferflokt, mar it folk fan Abraham, dat hie er útkard om segene te wurden. Sadwaande kinne we it úteinlik wol begripe dat de Joaden sa oer harren tochten. Mar Jezus giet ek achter de ferlerne minsken oan dy't net by de stâle fan Israel hearden. En faaks is it sa dat Jezus syn disipels de frou al tasprutsen hiene, Gean doch wei, hoepel je op! Mar dan komt sy dochs op Jezus ôf en Jezus seit earst neat. De disipelen sizze, Stjoer har fuort, wat hawwe wy mei har te meitsjen? En dan seit Jezus wat, wat ús miskien frjemd foarkomt. want hy praat al krek as de oare Joaden en de joadske lieders en syn eigen dissipels, en hy seit, Ik bin net kommen foar minsken sa as jo, ik bin kommen foar de ferlerne skiep fan it folk fan Israel. Mar dêr heart se net nei. Se falt op 'e knibbels foar him del en skreeuwt it út, Hear, help my dochs, help my! Myn dochter wurdt troch de duvel oanfallen en ik wit dat Jo my helpe kinne. Sy hat har betrouwen op de Hear Jezus, de Soan fan David, seit se, en hja wit dat Jezus de ienige is dy't har helpe kin en de duvels ferbalje kin. Mar Jezus giet noch ien stap troch en hy seit, It soe net goed wêze dat hy it brea foar de bern fan God smite soe nei de hûntsjes. En doe sei hja, Mar Hear, it is dochs sa dat de hûntsjes ek wol wat kromkes krije en dêrfan ite kinne. En dan seit Jezus, Frou, jo hawwe in sterk leauwen. En hy priizget har. En dan seit er ek, Jo dochter is ferlost. Sa, it liket my ta dat Jezus earst meipraat mei de dissipels en mei de Joaden en docht as oft er har net helpe wol. Mar ik tink dat hy dat docht om de dissipelen sjen te litten har sterke leauwen en om har úteinlik te priizjen en har sin te jaan. Ja, hy hifket de frou om te sjen oft har leauwen sterk is, en dan oan 'e ein wol er dat brûke om sjen te litten oan syn dissipelen en alle oare Joaden, dat it leauwen fan somliken bûten it folk fan Israel sterker en grutter is dan dat er it fynt yn it folk fan Israel. Ofrûne jier krige ik fan in freon in boek en dat is fan Gary North. En Gary North hat dit boek skreaun en it hjit yn 't Ingelsk Dominion and Common Grace. En op 'e foarkant is in skilderij en dêr sjogge wy in tafel fol mei brea Mar der binne ek wat kromkes en dy binne op 'e grûn fallen. En der is in neaken famke dat dêr rûnkrûpt en dy pakt dy kromkes om te iten. En Gary North seit dat dit ferhaal dat dút op wat algemiene genede fan God is. Want God wol syn eigen minsken de útkarden, dy wol er segenje mei grutte jeften, mar hy smyt allinnich noch wat kromkes ta de minsken dy't hy net útkart ha, en úteinlik is it sa dat dy minsken, de net útkarden, tige lulk wurde, want dy sizze, Dit is net earlik, dit is net goed, dit is net rjochtfeardich,

Nei jierren hawwe se in saak wêr't Gary North, it liket my ta, begjint mei al syn tinken en filosofearjen mei de wittenskip dat der twa soarten minsken binne, want der binne allinnich somliken dy't útkard binnen yn alle ivichheid om yn 'e himel te kommen en mei God te libjen. Mar wy witte net wa't dat binne. Dat it is net goed om dêrfan út te gean. Want dan kinne we faaks yn 'e ferkeardens falle, krekt as Gary North, en tinke dat wy of in bepaald soart minsken de útkarden binne en dat de oaren, yn dit gefal de Kanaanityske frou en har dochter, dat dy fansels der net by hearde en dat dy allinnich mar de krommen krije. Mar ik tink dat dit mis is, want wy sjogge ek dat nei Pinksteren dat it evangeelje de hiele wrâld oer giet en dat der in tige grutte mannichte fan net-Joaden ynkomme kin yn it keninkryk fan God. Dat binne net de minsken dy't net útkard binne, nee, God hat harren ek útkard. Dus we moatte tige foarsichtich wêze om net te tinken

net leauwe wolle yn God en Him net folgje wolle, mar dat is dan harren skuld en net omdat hja net útkard binne en net de segen fan God krije koenen. Faaks is it sa dat Matteüs fyftjin fers ienentweintich in soarte kearpunt is yn it evangeelje fan Matteüs. Dat foar dy tiid de lampe mear stiet op 'e Joaden en nei dy tiid der mear omtinken is foar de net-Joaden. Sjoch ris nei it foarige haadstik. Dêr sjogge wy dat Jezus yn 'e omkriten fan de See fan Galilea fiiftûzen minsken brea jout. En nei dy tiid fannelje syn dissipelen sa'n tolve kuorren fol mei brea. En nei ús ferhaal fan de Kanaänityske frou sjogge we dat Jezus weromgong is nei Galilea en dêr jout er fjouwertûzen minsken te iten. En nei ôfrin dan fannelje se sân manden fol mei brea. De tolve en de sân, wêrom binne dy getallen sa wichtich? Sa't it liket, sa't Jezus en syn disippelen deroer prate. No, it kin wêze dat dy tolve manden foar dy tiid, dat dat betsjut dat de tolve stammen fan Israel dy't dêr te iten krigen. En dat nei dy tiid, as Jezus weromkomt, dat der sân kuorren fol byinoar fandele binne, de sân is it getal fan de folheid net allinne fan de Joaden, mar minsken fan alle folken, naasjes en talen. En tusken dy twa wûnders, dy twa tekenen dy't Jezus docht, is der ien heidenske frou, in Kanaänityske, en dy ropt Jezus oan en hja is tefreden mei kromkes fan de tafel, mar sy wurdt priizge troch Jezus foar har sterke leauwen. En nei ôfrin fan dit ferhaal sjogge wy dat Jezus werom giet en foardat er de fjouwertûzen minsken te iten jout, dan makket er kloften minsken better, dat lammen wer kuierje kinne, dat blinen wer sjen kinne en dat doaven wer hearre kinne. En wat stiet der dan? Matteus seit, En it folk priizge de God fan Israel. No, as it sa beskreaun is, Hja priizgen de God fan Israel, dan betsjut it dat dizze minsken dy't God priizden net de Joaden binne fan Israel, mar fan dêrbûten, de net-Joaden dy't no ek nei Jezus takomme en dy't no de God fan Israel priizgje. En dêrom bliuw ik derby, Tsjinoer Gary North dat ik tink dat Jezus hjirre foarútsjocht op de tiid nei Pinksteren en dat hy tige bliid is om no al te sjen, ek al binne der safolle Joaden dy't him net lije meie en net leauwe wolle, dat der minsken komme fan alle kanten dy't nei him lústerje wolle en dy't de God fan Israel, dat is de God fan de skepping fan himel en ierde, Priizgje wolle. En sa sjogge we dat nei Pinkster syn learlingen nei alle kanten de wrâld yn geane om dêr ek it libbene brea út te dielen, dat der dan ek kloften fan minsken komme dy't ynkomme meie yn it Keninkryk fan God, sa ek de Friezen. Tink mar oan Bonifatius en Liudger. Tanksij God, ek ús,